Dumelang, ke a le lotšha, ke a le dumediša go semoya ka Dr. Magabo. Le gone ke rata gore dire story time. Story time se ke ratang go le botša sona ke story sa mosadi ba ba bego ba mmitša gore ke Jane Doe. Um, the reason why ke le botša story se ke

gore o kgona go connecta le other spirits o kgona go connecta le badimo o kgona go connecta le di-spiritual guides di-guided angels jwale le jwalo a kgone go thuša batho ke fela ke go na le video ke dirilego ke le botša ka, ka, ka, ka, ka, ka mehuta ya, ya, ya, ya mešomo ye e le gore batho bana- batho ba ba le dimpho tša semoya ba ka e šoma ka bolela gape gore o ka ba a medium o ka ba a psychic ka bolela gape ka re o ka ba a psychic um detective mo e leng gore o tlo kgwetša e le gore ka nako ngwe o kgona go šomišana le maphodisa kudu ge ba berekišana le di-case tsela tše di strong tsela tša go ba le maatla tsela tša boima tsela o kgwetše le di-case tše e le gore ke di-case tša dipolao ke di-case tše e leng gore um tša di-serial killers ke di-case tša di-hijack jwalo le jwalo so ka nageng tšela tša bo america goba nageng le tša bo uk jwalo le jwalo um di-detectives tša ka mola ba šomišana kudu le di-psychics gore ba kgone go ba thuša go rarolla di-case tše ba berekanang le tšona gore ba kgone go ba thuša go hwetša batho ba e le gore ba bolaya batho ba bangwe jwale ka di-serial killer jwalo le jwalo so ka mo nageng ya rena ya africa ntho ya mohutu wa setlhe ba gona mare ke a tshepa gore ge nako e ntše ya then le bona ba tla thoma go recognize batho ba tshwana le dingaka batho ba tshwana le baprofeta jwale le jwale ba e le gore bona ba nang le mpho tša semoya gore ba kgone go ba thuša ge ba ntše ba elwa le bosenyi mo nageng okay pele re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenano la rena la semoya ka dr magabo ke a le amogela gape ke re mošate gomme ke le ipshina ka taba tse ke le tshwaretse go tsona le re ge le ipshina ka tsona le gopole le fele le subscriber le like channel ya rena le kgotle le notification bell gore ka metlha re uploada le kgone go tseba Story time. Story se ke le botšang ka sona ke story se ba se bitšang gore ke story sa Jane Doe. Jane Doe ke a true story ke ntho e le gore e diragetše ka nnete. Ka December ngwageng wa 1984 kua nageng ya America mo stateng se ba se bitša gore ke Pennsylvania um gaufi le le bridge le ba le bitša gore ke Brooklyn. Go ile gwa hwetšwa setopo sa mosadi se lahletšwe gona mona gaufi le le bridge le le bitšwago ke gore ke Brooklyn. Um ba re tiragalo ye e diragetše two days before Christmas day go ra gore maybe ka bo di twenty-three. tša December 1984. O hweditšwe setopo sa mosadi se lahletšwe gona mo gaufi le lebridge la Brooklyn. Mosadi o khibare ge ba ge eh, maphodisa ba fihla mola le bona detectives ba fihla mola ge ba checka ba ntse ba lokola setopo sela ba hwetše le gore o bolailwe ka tsela ya go kgamiwa strangulation Ba re e bile le matsogo a gage a be a kgokilwe goba a bofilwe ka thapo e kotso. Ba ba mo file matsogo, ba mo file le maoto. Mohlomong ba ile ba mmofa pele before ba ka le- ba ka leka go mmolaya gore a se ka kgona go tšhaba. And-e ba re bile ba hwetše e le gore mosadi o bile o be- o be a phuthetšwe ka lepae le le green. la mašole a ke ra tsa gore mašole ge ge motho a se tša joina um bošole mola ba fiwa di-uniform and then mašole ra tsa gore ka nako e ntšhi ba ba berekela kudu kgole le gae mo e le gore e tla ba ba sale ba sepela ba ile nageng tše dingwe ba šoma gona so go na le dilo tše le gore ba ba fa tšona di-uniform ba ba fa dilo tša tshwana le mapae di-sleeping bag jwalo le jwalo le dilo tša go ke tšhireletša le tša gore ba kgone go apara ge e le gore o tla ba go tonya bošego jwalo le jwalo ba apare ba kgone go tutela so motho ba mokgwetše le gore o be a phuthetšwe ka lešo ka ka ka lepae le le green la mašole ge ba lebelela so selo sa jewa ba se iša mo ba se išang gona gore ba dire diteko ba dire di-test gore ba kgone go kgwetša mo information ya gorena motho e ka ba e le mang motho a ka ba bolailwe ke mang so ba rile ba ntse ba dira diteko tša bona ba kgwetše le gore mosadi o na le thirty years ene ba re ge bantse ba, ba, ba mo testa mola ba testa le madi ba kgwetše le gore madi a gage a na le di-drugs go ra gore ke motho e le goreng o be a a ija di-drugs that's why madi a gage mo go ona a e na le di-drugs so ba lekile gore ba dire di-test gore ba kgone go kry-a gore na motho mosadi wa ka ba bolailwe ke mang mara unfortunately tla se ba kgone go kry-a mmolae gore na mmolae ka ba mang gore motlhoma ka ba ba check le difi- le di-fingerprints tša ba gore ba kgone go kry-a mmolae mara ba se kgone go kry-a di-fingerprints ge ba se ba kgone go kry-a di-fingerprints go ra gore motlho mongwe motho a be a mmolaile motlho mongwe o be a apere di-gloves that's why ba se ba kgone go kry-a di-fingerprints a se ba kgone go tseba le rona mosadi o gorena e ka ba e le mang ge ba ntse ba di-test tša bona a se ba kgone go ka kry-a mabitso a gae gorena ke mang um le ba ba ba ba khatha di-picture ba publisha mo newspapeng tša bona mara ona motho le re kgone go mo identifya so ba se tsebe gorena mosadi ke mang lebitso la gage ke mang sefane sa gage go fitlhela mafelelo ebile ba decide gore no a re motheng lebitso ke ba mothe ba re ke yena jane ba re no sefane sa re sefane re tla re ke mang sefane re tla re ke sa ga dou so ya ba lebitso la kena jane dou so kwa ke jane dou wa mathomo oke so go na le bo jane dou two go na jane dou three jalo le jalo ke ba bantšhi bo jane dou bo jane dou kore mosadi o mongwe le mongwe e le gore setopo sa mosadi e ka ba ngwana e ka ba motho o mogolo se e le gore ba se hwetša mo nageng ya america mohlomong wa kgwetšele gore ga ba kgone go ka tsebarona setopo seo ke sa mang ba kgone go identifya eh, setopo seo gona ke sa mang gantšhi batho bane motho a re ke jendo mare o ba le number ya gage gore okay let's say ke jendo number thirteen goba jendo number twenty seven ba tse borena ke o mofeng o le mohla ba ka kgona gore batle ba kgone go tseba mabitso a gage ba kgone go tseba gore okay ke ena jente o ne ola goba le mo e le gore mafeletse go ba ka motšea ba feletse ba tšea setopo sela ba se boloka ka fase ga lebitso la jendo le se ke jendo number twenty seven gore o kgone go tseba gore okay ke lebitla la jendo number twenty seven ka morago mengwe ya metseng ge batho ba gabo jendo ba ka tšwelela ba kgone go tseba gore okay ke jendo number twenty seven ra tswa na bolokilwe kae jwale le jwalo so ba banna gantši ba bitša bojontoo so ke ka mokgwa ba bitšang ka gona e le ge ba leka gore ba ba identify ba kgone go tseba rena ke bomang mosadi o le yena ba ile ba leka go nyakiša mabitso a gage ba se kgwetše selo mafeletše ba motho ya lebitso ba re kena jentoo so ba ile ba fetša ebile ba tšea stop sa gage ebile ba ya ba se boloka gana mola at the local cemetery gana mola motseng wa america o gopola gore ba mmoleka ba sa tsebe gore na ke ena mang. So ka ge ba be ba ile ba nyakišiša gore agent e ka ba e le mang, o bolailwe ke mang, ba se kgone go hwetša selo ka case ya gage, gwa se be le ntlha le thito. Mafelelong case e la e ile ya no ba case e le gore re no re e a tonya. ga e na mošito, ga e kgone go fetela pele, ga e kgone go movela pele. Ba no feleletša e le gore ba e lesa, di-file tša gona di dula mo di dulang gona ka ra di-drawer mo ba beyang di-file gona. Ba re after fifteen years, Jane-Doe a kry-ilwe a tlhokofetšwe, ke gore fifteen years after lehu la Jane-Doe, after ba sena go hwetša setopo sa gage. Go ile gwa ba le detective e nngwe ba ba mmitša re ke detective stevens o e le gore um o ile a movela um nageng ene le ya mola pennsylvania a thoma go bereka gona mola um police station o e le gore e bego e tshwere case ya jendo detective stevens ba ile ba mo fa case ye nngwe ya mosadi o mongwe e sego ya jendo so few days after detective stevens a movetše monageng yewe o ile a decide gore a sepela a yo bona e psychic ga yo bona psychic o be a yela ditaba tša gage go no kwa rena taba tša tša bophelo di sepela jwang bokamoso ba gage bo eme jwang so o tla ga fitlha mola go eh, psychic yewe lebitso la psychic yewe ba re ke lorraine so o tla ga fitlha go psychic lorraine O no mmotša mabitso a gage, mara a se a mmotša gore yena ke ena detective. O gopola gore detective ga ba apare di-uniform, ba ikaparela diaparo tša bona, disutu tša bona. Mara psyche killer e ile ya tseba immediately gore motho ke detective. Mme re kwa o šomang, eh, o šoma jwale ka lephodisa, o šoma jwale ka a detective, ke motho wa go thuša setšhaba. So immediately Sakhikele ya botša yena detective ya mmotša ya re wena detective o bereka case tše pedi ka se sebaka o na le case tše pedi tše digolo tše e le gore o busy ka tšona so detective sa gane tša re mm nna ke na le case e tee fela um psychic ya mmotša re no ke tše pedi yewe ya bobedi ke case ya kgale motho o na le fifteen years a tlhokofetše ga se nke la tseba gore na ke ena mang ebile a se nke la tseba na o bolailwe ke mang so detective a no tlabega ba e lesa gana mowe so the following day ya gona detective o rile a le ka mmerekong a no decide no checka ka mogare ga difile ga ntse a searcha searcha ka mogare ga difile ke nnete a hwetša case engwe e le gore ke case e le gore ke kgale e dutše ga a hwetša file ewe ga a bula file ewe a hwetše e le gore go na le file ya mosadi e le gore o na le fifteen years a hlokofetše o e le gore a se nke ba kgona go tseba mabitso a gage gomme ba feditše ebile ba mo thea gore ke yena jane doe and then gwa diragala gore detective a decide gore a founele psychic yela a mmotse gore eh, ke checkile di-file ke hweditše file ye le gore motho wa lona le 15 years ke yona file e tee ke hweditšego ya motho le gore o na le 15 years a tlhokofetše so ge detective a ntse a tlhalosetša psychic ka file ye le gore o ikgweditše psychic a thoma go ba le divisions a thoma go ba le dipono psychic o re o ile a thoma go bona um mabone a ma-green di-street lights tše e le gore e be le tše di-green in color and then di-street ko re bona street light tse dintšhintšhintšhi o ka re kore di be di sepela di mover along goba di sepela mo tseleng e le gore ba e bitša gore ke road 78 road 78 ke tsela ye nngwe e le gore e gana mola pennsylvania go la america O re ga ba lebeletše di-street lights tšela o bo ka re mohlomongwe o lebeletše mmepe wa new york um ene ebile o ka nna gore ebile o lebeletše kore mmepe ole wa new york ebile o kopane le mmepe wa pennsylvania wa eastern pennsylvania o re ga ntse a lebeletše um tsona di-lights tšela a bona ebile di sepela di feta le mola le bridging lela lela la brooklyn o gopole gore eh, jane doe ba mo kgweditše a latlhetšwe mo lebridgeng la, la, la brooklyn so psychic o ile a feletša ebile a bona le lebridge lela la brooklyn so o re gantše a lebeletše o re a thoma o kwa le smele kore a kwa o ka re onkga kore o nkgelwa ke monkgo wa wa new york re gopole gore new york ke toropo e kgolokgolo mo e leng gore ke gore ke toropo e le gore dilo tse dintšhi di a diragala ka nako e tee motlho mongwe a kere ke toropo e le gore ke ke monate ke di-party ke mašata ke, ke, ke, ke, ke, ke meši ya disekerete um ke, ke, ke di-drugs motlho mongwe le di-power station gana moo meši ya di-power station jwalo le jwalo so o ile a kwa a nkgelwa ke monkgo wa new york city and then ga ntše a sa lebeletše a ntše a sa ba le division a thoma go ba le, le, le, le vision pono mo e le gore o bona a truck driver wa bona gore motho kore o bona a truck driver wa bona gore motho a bolailego jane doe ke a truck driver o ile a bona truck e telele telele a bona le motho e le gore wa e reila mara o ba sa kgone go bona sefatlhogo sa gagwe gore a bona gape le a truck depo kore truck truckela motho la a rile a truckela ebile a ya go e phaka mo truck depo truck depo ke mo e le gore o phakiwa di-trucka gona so nampile ke ga thoma o phafarega from pone la gage and then ka ka mehla gape whatever be wa e bona o ba botša detective o la gore ke bona so ke bona so ke bona so ene ba re nako tše e le gore um jento ga ba a bolaiwa goba ebile a hwetšwa gana mola ba mo hweditšeng gona Ka nako neo ka yona eh, ngwaga wa 1984, saekiki e re bolelago ka yena Moki e be e sa le mosetsana. Mohlomong a sa na le ma 15 years, 18 years, 20 years, gana moo o ba sa le very, very young. So um ge a ntše eh, detective a bolela le psychic over the phone psychic o gare o bona division tšo ka mokana tšona ebile o kwa le dismell tšo ka mokana ga tšona gomme o tlhalosetša detective nto ngwe le ngwe e khele gore wa e bona ge ba fetša go boledišana na then ba dropa phone a gona taba kgwedi tše pedi ka morago ga gore detective a bolelele psychic detective ba mo fa case yela o tsebo detective nako nngwe a senke a bolela le motho ka mmerekong wa gae gore gape nna ke rile ke sepetse ko consulta le psychic ke ya go checka tša maphelo a ka a mpotša one two three ebile a sa mmotse gore ke tsamaile ke tšhekile case yewe ke hweditše ka re ke mo founela a mpotsa sele sele seke ga se a di bolele e no ba sephiri sa gagwe o no kgomola so wa makala after two months ge ba e tla ka file ba mo fela ba raga detective um case ye ke gale e dutše ke gale e tonya thoma go bereka mo go yona re santse re kgwetse mmolai wa jentoo And then ga ntše um a nyakišiša ka yena then detective a thoma go bereka godima case ewe o hwetše e le gore ga ntše a lebeletše file ele a e searcha ka mogare go kwa all the details ka moka a bone ona go diragetšeng a hwetše e le gore ka yona ka yona nako ene la ka ngwaga wa 1984 go na le truck, di- truck driver a kere um motho e le gore um driver ya di-truck o e leng gore ba ile ba mo tshwara

a ke re ke basadi ba makgowa ba ile ba na le meriri e meredi ke bona a bego a ba a ba nametše go na moriri o mo brown goba o mo black goba o mo blonde o ba sa go nametše o ba nyaka ba le ba meriri e merediše fela and then ga a seno ba nametša o ba a ba bolaya ga a fetša o tšea ditopo tšela tša bona a ya a di tampa o ba a di latlhelana mola nageng mola so ba re ka 1984 yona truck driver ye ile ya tshwariwa and then ge ba sena go mo tshwara and then ke nnete ke ba mo tshwere right handed so a ka se ganetše a septa ke nnete a a a a a amogela a ba botša gore ee ke nnete ke amogela um ba re keng ke amogela molato ke di dirile lo tso ka mokana ga tsona o ile a bolela mabitso a di-victims tša gage batho ba e le gore ba bolaile a ba kgona go ba šupa mo di mo, mo dinepeng tše e le gore ne ba di tshwere le bangwe ba e le gore ba ba sa a- ba- ba- maphodisa ba ba sa tsebe ka bona o ile a bolela le ka bona gore le moketekete ke modampile kae jwale le jwale gomme ba ya ke nnete ba ya ba kry-a topo tša bona mare ge e le sa jendo sona o se ganna a re mm o yena a sa bolaye ke nna le ka mokgwa a boleleng ka gona a bolailwego ka gona le ka mokgwa e le gore o tlemilwe ka gona nna dithapo a ke di tlemišisowe a ba bontšha gore yena o di tlema jwa ene ke nete ba checka batho ba e le gore yena o ba tlemile ka dithapo ka gona ba bofile ka gona ga ba tshwane le ka mokgwa le le gore jento yena o bofilwe ka gona so serial killer o ile a ya tronkong and then a felelana mo tronko tse gore nageng tla tša ba america go ka no bolaya motho o ya tronkong for life ka nako ba ka go atlholela leho mohlong ba go atlholela thapo wa kgotšela gore o išwa thapong execution ka nako ngwe o ne kgotšela ba ba gwebile life ka moka goba ba kore ba go gweba mengwaga e mentšhang pele gore ba tsewa gore o ka selo o tswile o tlo no kgwela gona mola tronkong o tlo no tšofalela gona mola so ya ba ntho la gore le yona le yena truck driver sala no sepela ba mo tshwara mokgono la sala no felela gana mo tronkong jalo o gopole gore um jendo ga se fatlho wa kgona go identifya setupo sa gage ene jendo ga se fatlho wa kry-a motho a mmolailego okay ene o gopole gore ka ngwaga ola wa bo 1984 di-finger prints technology di be di se gona go be go se easy gore ba kgone go dira di-finger prints ke ka baka leo e leng gore jento ba paletše ko gore ba mo identify ba motse gore na ke yena mang um so ka baka la jaanong ke fifteen years after jaanong di-finger prints technology di gona ba ile ba ba ba ba testa kere nako ele ba dirile kore ba- kore le le gore di-finger prints technology di be di se gona mara ba ile ba tša di-finger prints ba dire kore bona ba dira test ka moka tsona ba tša di-finger prints lo ka moka tšelo gore ba tlo di nyaka tša bohlokwa le ge ba mmolokile mara ba tswa gore information la re sa na le yona ge e le gore santse di di-test re na le information ka mokana ga yona So 15 years after Jendo a tlhokofala, ba ile ba thoma go dira eh, di-test tša bona jwalo le jwalo le tša- di tša di-fingerprints gomme ba ba le mahlatse ba kgwetše ba- di-fingerprints tšela tša kgona go matcha di-fingerprints tše ngwe tše le gore kgale ba ena le tšona gona ka mola kgolegong ba thušitše keng jendo na o tšela sa phela o ile a tshwarwa ke maphodisa ke nto e ba thušitšeng ge nke be a senke a tshwarwa di-fingerprints di be di tlo tšwa mara still ba se kgone go tswa rena ke ena mang ka boka la gore ba sena any information gore ba kgone go ba le more information ba thuša ke nto la gore ge motho a ka tshwariwa and then a tla tlhokofala ka morago go easy gore ba identify ka di-fingerprints

ba kgwetšwele gore lebitso la la nnete ke ena Margaret sefane nka se se bolele e reng ke bolele lebitso fela ba kgwetša lebitso la la nnete nnete ke ena Margaret so ba seno kgona go kgwetša lebitso la gage ba kgwetšele gore um kore jaanong kore ga ba lebeletse lebitso la le sefane sela ba kgwetšele gore gape um

ge ba sa kry selo ba thoma go founela dinaga tša dikole ka mo di-stating tše dingwe like bo new york city jwale le jalo so mafelelong ga ba founa ke nnete phone ya tshwara ke mmago yena margaret e lego jane doe okay nampile mmago margaret ke ge a e tla a tshwara um eh, phone yela and then ba mo tlhalosetsa ba motšha ba rena ana o na le ngwana o ba rego ke margaret mosela a bolela a re eng ke na le yena ba motšhe ba re wa tsa re ngwana gago kae na mosela a re mm ga ke tsebe okay um ba re the last time mosadi o ga bona ngwana gage o e le gore lebitsela la nete kena margaret o e le gore maphodisa ba bego ba mmitša jendong e be le twenty years ago mengwaga e 20 ya go feta so go ra gore mosadi o ba sa tsebe gore ngwanage o ka ega naga ngwanage wa phela go ba jwang mosadi o rile ga a tlhalosa maphodisa ba ile ba ya kua go yena ga gage gore ba kgone go mo tlhalosetša dilo gabotse le yena ba ko o tswa molomong wa gage gorena o diragetšeng mosadi o ile a ba tlhalosetša gore no ngwana gage o ile a, rat, a thoma go ratana le motho o le gore ke motho o mogolo mo go yena like goba monna o mogolo mo go yena ene ngwanola o ile a thoma go ja di-drugs le majwala jwale le jwalo monola o be a mo fa di-drug o ba mo fa ditšhelete tsa go reka di-drugs e le tsela ya gore a kgone go mo controla so ngwanola ka morae ba thoma go bolela le yena ngwanola ga a sa nyaka go theeletša batswadi ba gage One day mosadi ke o re a betha ngwanela ka ka tlelapa gomme ngwanela a nama a ngala a tšwa ka gae a bethiša lebati a nama a subeletše mosadi a senka sehlela a sa kgona go kry-a ngwana gage that's why e le gore mosadi a senka kgona go tseba rona go diragetseng ka ngwana gage gore o sa phela goba jwang yena o ipotsa gore maybe o sa phela motlho mongwe o sa ngadile motlho mongwe o ile stateng se sengwe gape re gopola gore naga ya america ke naga e kgolo kudu gampe Mm, okay and then mosadi o ba rile ba ntse ba mmuša nna o o ka ba e le gore o suspecta mang mosadi a tlhalosa gore yena o s- o suspecta yena mmone o a bego a ratana le ngwana gagwe dutse la ba ba re ke peter o ile a ba botsa sefane sa peter gore na sona ke sa ga mang e no re baoši difane nka se kgone go di bolela ka gore ke di-true story dilo tšeke okay um a mmotsa gore lebitso la ke peter gomme ba ile ba thoma go monyaka jwa diphethe o ba monyaka ene ga ba tlhalosetsa mme ola o ile ba botsa gore um eh, peter o be a rela di-trucks so jaanong ge detective a e kwa gore peter o ba rela di-trucks e boela kae e boela go psychic psychic o mmoditse gore motho a boleleng jendo o be, o, re- o be a reila di-trucks goba mohlomongwe le o sa reila di-trucks so mare yanong ya ba re mosadi la since peter le ngwana gage ba sepela mola ga se le yena a senka tlhola a sa bona peter ga tse o nna peter o mo kae ga naga Jwa- jwale ya ba gore maphodisane ba swantse ba thome ba nyakane le peter ba mo nyaka mo di-stateng tša go fapana jwale le jwale So the following day ya gona, a detective a sena kopana le mmago Jane Doe, detective a founela psychic. Ga ntse a founela psychic a mmotsa eh, seemo sa ditaba. Psychic a thoma go ba le dipono gape, divisions.

o o- o- o- o- o nkgela ke monkgo wa metsi yaanong ga nkgela ke ke monkgo wa metsi then ke yaanong intuition yone e thoma go tsena jwale then automatically o thoma go tseba gore go ra gore gona mo truck depo ye e le gore yon- yena tra- eh, truck driver ye key a phakileng gona go ra gore go na le metsi mo gauso go na le le bridge sante fa le bridge leo ke le bridge le lefeng the brooklyn bridge ke lona bridge le la jane doe a latlhetšwego mo go lona so ga sena go fila goba go sensa um lokwa monkgo wa wa lona wa ona meetse a uwe a buša gape a sensa gape gore motho ke a serial killer go riane mangele ba mmotsa gore motho ga sa bolaye jane doe fela o bolaile basadi ba bantši o na batho ba bantši ba e le gore o ba bolaile so um joaneng after dilo tše ka moka tše le gore psychic o di bone ga sena o di botša detective detective yanong go ra gore santse a nyakane le peters le driver ola so mara ga tsebe na driver eo ke mang mara se se le gona kore o tshwanetse a thome pele a nyakane le monna la ba rego ke peters o e le gore o bego a ratana le jendo ka nako ya ya ge jendo a tlhokofala so o tsebe gore jaanong go ra gore ba ya go go peters mara jaanong ga bana botlhatse bo bontšhi ga bona botlhatse bo e le gore bo ka dira gore a tshwariwe and then ba ya go peters mo e leng gore ba ile ba ba nyaka gore mohlomongwe peters a dumele go dira di-dna test peters a gana kwa nageng ya america go na le letse le gore um ba re batho ba na le di-rights so o ka se force motho gore a dire di-dna test go o suspecta motho ka um ka ntong gore a ka ba dirile molato o meitseng o ka se mo gapeletše gore a bolele wena a sa nyake ge a a dumela go bolela le wena o tlo mmalela di-rights tša gage e se detective o mmalela di-rights tša gore a tsebe gore o na le di-rights tše e leng gore a ka kore o na le di-rights mo e le gore a ka bolela le maphodisa goba ga a sa nyaka go bolela le maphodisa a nyaka go emela a nyaka go nyaka lawyera a ka nyaka lawyera pele a bolela le bona through a lawyer. so yena peters ba ile ba kgona gore ba mo kry-e ge ba mmotšiša ka jane doe a bolela gore le yena kgale a sa mmone ke kgale a kgaogane le yena gore a gore ge- kore a bolela ntela gore ge e le gore jane doe o tlhokofetše o tlhokofetše before um after ga sena o kgaogana le nna ga ke tsebe selo ka yena ge ba mo kgopela gore ba dire dna test a gana ba ka se mo force Okay ba rile ba bantši ba tšheka diaparo tšela tša Jane Doe tše a bego a di apere ba ba le mahlatse ba hwetša phisi ya moriri phisi ya moriri phisi le ba e kry-ile mo, mo, mo, mo, mo diaparong tša ba ba hwetša tša moriri moriri o le gore ga se wa gagwe o pele gore wa Jane Doe ko morediši so ba hwetša phisi ya moriri o wa kgale e itseng ba hwetša le gana mola godimo ga lepa e lela ba tšea ona moriri ola ba ya ba dira di-D_N_A test. gomme Mahlatse wa re di-result tša re ge di boa tša match-a D_N_A ya Peters ba tseba gore jwale re mo tshwere so Peters ba ile ba mo tshwara ge ba sena go mo tshwara ba re pele ba ka tla ba re ba mo charger ka molato pele a ka, a ka, a ka appear-a pele ga magistrate. Peters ya ba re wa hlokofala. Ka nako ba mo tshwara ba Peters o ba ena le bolwetši ba kankere. Ya ba re wa hlokofala pele a ka bolela pele ga magistrate gore ee ke nnete ke nna ke boleleng Jane Doe. ke ka mokgwa e le gore at least mare ba ile ba kgona go kry-a um mabitso a nnete a jento gore ke ena mang and then ba ile ba kgona go kry-a le mmolai wa gage so ya ba ntho la gore um spirit sa jento jaanong se tla robala gabotse ka re jale ba kgone go kry-a mabitso a nnete um ba gabo ba tsebišitšwe jale ba tseba and then le mmolai wa gage wa tsebiwa gore ke mang ebile ba kgonne le go mo tshwara le le ge e le gore o tšhile a tlhokofala ka pela so um eh, le gopola gore ke sena ka mokgwa se felang ka ona setori sa jento le gopola gore um the main purpose ya ge ke le botša setori se e be e le go le botša sorry e be e le go tšweletša um mekgwa e leng gore di-psychic di bereka ka gona

o kgwetše goba mohlomong ka no go gopola o kgwetše le gore immediately ko go gopola ka nako e nowe le wena o nkgopotše le wena ka nako e nowe o be o naganne ka nna and then e se kgale maybe within few minutes oba few hours ke tlo bona o setse o mfounela that's telepathical or ke kgona go connecta le wena nna le wena re kgona go connecta telepathical re kgona go connecta le re le kgole le kgole o ka re o ntse le gana mo south africa wa connecta motho le gore o kua america moša mawatle telepathically and then e šoma jwang gape telepathical ke ntse la gore o kgotse o dutse mo le dutse gona whether o na le motho mo gaufi le yena goba motho o kgole le wena mara kgotse le gore then whatever motho la ntho a e naganneng le wena o e naganne so confirmation e tlo tla e tlo tla jwang a ke re wena o e naganne pele as as as a psychic yena kore wena o tlala ke ntho le le gore motho la o e naganne motho la o naganne tša di naganneng then wena e go tlele ka mo monano wa gore motho la moketekete o naganne one two three ka se sebaka and confirmation o tlo e kry-a jwang ge motho la immediate kore after nyana a few minutes or few hours o sena o e nagana ntho e motho la o bona a o founela Ene a o founela ka yona ntho ene la o e naganneng wena o ileng wa e nagana ka yena goba mohlomong a ke re you are a psychic o na le di-gift tša a psychic then motho ona a ke re o na le mathata mohlomongwe ke mathata a ditšhelete goba mathata ka ra lenyalo la gage mohlomongwe e le dilo ba nagana re mohlomongwe nka buka consultation le um eh, koko mamang goba nka buka eh, nka nyaka thušo mabapi le mathata ka ditšhelete go koko mamang maybe a nthuše ka dipheko tša gore mohlomongwe ke kgone go bona rena um mohlomongwe mabaka ka ditšhelete goba business ya ka e ka se sepela gabotse na and ya ba re nako tše ntši wena o nagana ka yena gogola le yena immediately o naganne ka wena and a re ga a nagana ka wena immediately a tlela ke division goba um di-thoughts tša di-business goba intuition ya no mmotša ka business business e le gore e amana le wena so ge motho a tlo go founela ga yo founela wena e se psychic o yo thoma a go botša eng ka yena ntho ene la wena o naganneng ka yena ka yena business ene ela that's telepathically ke ka mokgwa e le gore di-psychic di bona ka gona number two di-psychic di bona ka di-visions o gopolo telepathically ke ntho e le gore e tla ka mo monaganong division ke ntho e le gore vision di ka tla o robetše but o se o ye ka boroko

ba no just nepisa motho la ba mofa sona or ba mofe kobo ya motho ola goba anything e le gore um ke ntho e le gore e be e apara ke yena motho owe e, motho e le gore motlho mongwe ba nyakang go tseba se sengwe ka yena kere maybe ke motho e le gore o nyameletše o timetše ga ba tsebona o diragalang ka yena ba nyako kušana motho o sa phela or o tlhokofetše goba jwang ba tša snap sela sa ba se fa psychic ga ba mo fe any any information ba no mo fa snap sela ba re nyaka go tseba ka motho o ke sa mathomo psychic a tseba gore motho o timeletše psychic a tseba motho o bolailwe psychic o ana information ka this person yena o tshwere snepe fela goba o tshwere kobo fela ga se tša ba mfile kobo fela ga a no tshwara kobo ya mothola o tlo ba le division O tlo ba hlalosetša ka, ka monga kobo yela gore monga kobo ye o na le moriri o moso, o na le matlho a maso. Ke gore o tla mo hlalosa gore o rata eng, ga a rate eng, jwale le jwalo. Ge e le gore ke senepe, and then after go mo tlhalosa, and then o tlo kgona, ke gore o tlo ba le ntho e intuition le yona e tlo raloka part e kgolo le tšona di-vision tšela tša gage jwalo le jwalo then o tlo kgona go kry-a melaetša e le gore o tla ba mangelloi a gage ba mmontšha gore na motho o la go diragatšeng ka yena a na motho ke motho yo no ke tšhabela gae na ge ke bala distory tše dintšhi tša bo batho ba america kgotsa e le gore eh, di-teenagers tša kwa ke batho e le gore ba rata go no tšhaba gae motho a no ba le ma eighteen years o ipotsa re yena o gotše so o no decide no sepela gae o ka kgotsa maybe ka mo gae go na le dikgagano then mafeletšong a nla o nongala a rwala se e leng sa gaftlha a sepela ba no ba bitša gore ke di-runaways so kgotse le gore motho o le alega e le gore um a gona mo gae nako e nngwe ga ba tsebo na what happened wa phela or jwang mara ka nako e ntšhi ba no ipotsa ra wa phela ke runaway ba bantšhi ba na le history ya no re motho wa no o tšhaba gae a tša three years a se gona gae or five years a tla boa a tla sepela gape jwalo le jwalo so ke nako ke mokgwa o tlo kgotse gore batho ba ba le go tlhokofala mara batho ba um

E ntšhitše na ka se lo e go boditše maaka? E ntšhitše na ntho e kore e tla go botša dinnete ka nako tso tsohle o seke wa itauta. And then ntho e nngwe gape ya bo four di-psychics di na le di um di-four class most of di-psychics ba na le di-four class maybe nako e nngwe a ka no ba le tle e tee goba two goba three mare most ba na le di-four class di-class tšela um re tla tla tlo dira video ka yena mo lero ke tlo le tlhalosetša ka tšona gore na di-class tšeo rena keng tše four and rona di bereka jwang le jwang re na le uh, sorry re na le tle sentience e lego um tle yela ya ke dikwi tša go sensa ke setse ke dirile video ka yena if i'm not wrong re na le clairvoyance ke dikwi tšela tša tše di tsamaišana le dipono go ba le divisions re na le tle audience tle audience le yona ke dirile video ka yona le checke ke ele e le gore e sepedišana le um go kwa ke diku tšela tša go kwa ke um yela kgotša e le gore o kwa medumo ka mo tsebeng goba o kwa o sebelwa ka mo tsebeng ke yona tle audience and then ya bo four re na le tle cognizance. So ke tšona dikwi tše four tše e le gore di-psychics ba ba le tšona and then re tlatla ke tlo bolela le lena ka tšona ke di dira one by one gore o ka kgotsa le gore le wena o na le some of these gifts o tsebe gore okay ke di-gift tše di so tše o nago le tšona and o tsebe le gore na gift tša go swantse o di šomiše jwang le jwang le jwang gift tša go swantse o di traine jwang gore di be more effective mara o se ka lebala dijo di raloka a big part dijo tšeo di jago di raloka a big part ka gare ga spiritual gift sa gago dijo tšeo di jago go ka kgotsa gore o ja dijo tše dimpe possibility ya gore o tswalela dimpho tša tša semoya ke ntši so go bohlokwa gore o lebelele rona o ja eng e leng number two cleansing e raloka a big part ka gare ga dimpho tša tša semoya o ka kgotsa gore o na le tšona mara motho e le gore o tšea nako o ke cleansa goba totalang ke o dira lo tša mohuto nowe then ke bothata and then eh, number three re phela ka ra negative energy ko re phela ka ra energy every day everyone is energy di-objects dilo tse re di tshwarago ke di-energy tšhelete ke energy jalo le jalo so energy kore e ya transfera from one person to another from one project to another jalo le jalo le ka gare ga room go tsena ka gare ga yona go na le energy ka gare ga room yeo so o tlo dependa gore na energy ke energy ya mohuta mang ge e le a bad energy a negative energy possibility ya gore e go affect ke ntši mara ge e le gore mo mmeleng o ja dijo tse di right o phela ka o ke cleanser o dira di-exercise tša gago then negative energy e ka se e e ka se batamele mo gaufi le wena ge o bona e tla tšhaba ka gore ga e nyake kganya e nyaka darkness so and then eh, go ka kgotšela gore wena dilo tše e le gore ga wa tshwanela go di dira ke nete ga o di dire wa re tše o swanetse gore o di dire wa di dira then o tlo kgona go recognize eh, di-gifts tša gago spiritual gifts tša gago dimpho tša gago tše e le gore wena o tlo ba o specialize ka tsona o swanetse o bereke ka tsona then o tlo kgona go tseba rena wena o wela kae and o tlo kgona go šoma ka tsela e le gore mangwele a nyaka gore o šome ka gona o tlo kgona go thuša batho ba bangwe ka tsela maleba ke a le leboga ke sona setori sa jane doe a re kopaneng next time ge re dira se seng gape story